Wann zu Lëtzebuerg wichteg Froen ze klären oder Decisiounen ze huele sinn, déi jidderee betreffen, kann net all Mënsch eenzel no senger Meenung gefrot ginn. Dofir gi 60 Fraen a Männer gewielt, déi d'Awunner vum Land all Kéiers wärend fënnef Joer vertrieden. Dat ass d'Parlament. Zu Lëtzebuerg heescht dat Chambre des Députés, d'Chamber. Jiddereen, dee mindestens 18 Joer al ass, d'Lëtzebuerger Nationalitéit huet an zu Lëtzebuerg wunnt, ka sech zur Wal stellen an Deputéierte ginn. Dat war net ëmmer esou. Kuerz nodeems d'Lëtzebuerger d'Onofhängegkeet am Joer 1839 kritt hunn, louch d'Muecht nach quasi eleng beim Grand-Duc. Hien huet mat senge Regierungsmemberen d'Land regéiert. Am Laf vun der Zäit awer huet d'Parlament ëmmer méi Bedeitung kritt an ass haut déi wichtegst politesch Institutioun am Land. D'Chamber huet dräi grouss Aufgaben. D'Chamber mécht d'Gesetzer. Si huet domat dat, wat een de legislative Pouvoir nennt. D'Initiativ fir Gesetzer virzeleeën ass esouwuel e Recht vun all Deputéierte wéi vun der Regierung. Meeschtens gi Gesetzesprojete vun der Regierung virgeschloen, mee eleng d'Chamber kann iwwer e Gesetz decidéieren. Wa méi wéi d'Hallschent vun den Deputéierten do sinn a vun deenen der méi wéi d'Hallschent dofir stëmmen, gëtt et zougelooss. Am anere Fall ass et refuséiert. Bei der Ofstëmmung ass et wichteg, dass den Deputéierten ëmmer den Interessi vum ganze Land an alle Mënschen am Aen huet. Eng Regierung kann nëmme schaffen, wa se d'Vertraue vun der Chamber huet. Ma d'Chamber ass och do fir d'Regierung ze kontrolléieren. D'Deputéiert stellen zum Beispill schrëftlech a mëndlech Froen, op déi d'Ministeren eng Äntwert musse ginn. Wann et noutwenneg ass, kann och eng Enquêtëkommissioun vun Deputéierten zesummekommen. Si ënnersichen ee grousse Problem am Staat méi genau. Schliisslech diskutéiert d'Chamber an extra Debatten iwwer déi grouss Erausfuerderunge vum Land. Do geet et zum Beispill ëm Schoul, Ëmwelt, Aarbechtsmaart oder europäesch an international Froen. Alles, wat de Staat u Suen ausgëtt, muss vun der Chamber bewëllegt ginn. Och mat der Aart a Weis, wéi de Staat Suen eranhëlt, muss d'Chamber d'accord sinn. Dat mécht se, andeems se iwwert d'Recetten an d'Depensë vum Staat, also iwwert de Staatsbudget, ëmmer erëm all Joer ofstëmmt. A wéi d'Regierung huet och d'Chamber eng Rei Kontakter an Diskussioune mat hiren auslännesche Kolleegen. D'Chamber, dat ass och e Gebai. Zanter 1860 kommen d'Deputéiert an eiser Haaptstad an hirem eegene Gebai um Krautmaart beieneen. Am grousse Sall, an der Plenière, gëtt debattéiert a sech beroden. Et ass hei, wou d'Gesetzer gestëmmt ginn. Uewenaus ass d'Plaz vum President, et kann natierlech och eng Presidentin sinn. De President ass selwer ee vun de 60 Membere vun der Chamber. Zu sengen Aufgabe gehéiert et, d'Sëtzung ze leeden an d'Chamber no baussen hin ze vertrieden. Riets a lénks sëtzen d'Deputéiert, ëmmer de Parteien no beieneen. Vis-à-vis vum President ass d'Regierungsbänk. Déi ass fir d'Membere vun der Regierung reservéiert. Dat, wat an der Chamber geschwat an decidéiert gëtt, ass ëffentlech an domat allgemeng zougänglech. Jiddereen huet d'Méiglechkeet fir sech ze informéieren. Entweeder kann een op der Tribün wärend den ëffentleche Sëtzungen direkt mat nolauschteren, sech d'Plenière op Chamber TV ukucken oder alles Wuert fir Wuert am Chambersbliedchen noliesen. Geschafft gëtt net nëmmen am Chambersgebai selwer. De gréissten Deel vun den Aarbechte leeft an zwee aneren Haiser um Krautmaart. dem Prënz Richard an dem Wildheim-Gebai. Hei sinn d'Büroe vun der Chambersverwaltung. Dat sinn d'Beamten, déi d'Deputéiert bei hirer alldeeglecher Aarbecht ënnerstëtzen. An deene Gebaier kommen och d'Chamberkommissioune beieneen. Sou nennt een déi Aarbechtsgruppen, an deene sech d'Deputéiert mat engem bestëmmten Thema beschäftegen. Si analyséieren a verbessere Gesetzestexter, iwwer déi spéiderhin ofgestëmmt soll ginn. An de Kommissioune ginn och aktuell Froen diskutéiert. Ganz oft invitéiere si d'Ministesch oder de Minister fir weider Berodungen, lauschteren, wat Experte soen an informéiere sech op Visitten, déi se dobausse maachen, zum Beispill op engem Chantier oder an enger Schoul. D'Lëtzebuerger Parlament ass also do fir d'Awunner vu Lëtzebuerg ze vertrieden. Et stëmmt Gesetzer, kontrolléiert d'Regierung a befaasst sech mat Froen, déi d'Zukunft vun eisem Land uginn. Dofir ass d'Chamber déi wichtegst demokratesch Institutioun.